Ma ma ma baqalix ta' basal dak. Basal, da' sekk nifhem jien. Basla! Xit nisen, għad ninqum dal-għod. U għej, għej, ma.
Għad jittappanni n-noċjali dal-għod. Mela li t-neħel maskla.
Naqqa banana li ktar. Il-banana timxi dejjem. Ejja, il-banana.
Minn dejjem.
Ejja, kien ħabbet full tal-iskola u għek. Il-banana mela. Insellmulkom għall-ewwel episodju tas-sena 2021! Yes!
Għaddiet fl-aħħar l-2020! Ħwejjem, ma tistax toqgħod tirraġuna hekk, ta. Għax ngħiduha kif inhi, la intom qed taraw dal-feature u la aħna qed nagħmluh, almenu nistgħu ngħidu illi għadna hawn. Li aħna qed nagħmluh ma nafx kemm hi ħaġa tajba, eh? U ejja San, ejja tirraġunax hekk, eh? Insomma, intom l-għaxqin hawn għal kollox taħsbu, eh? Għaxqin, jiena mill-Ħamrun, ta. U jekk hemm baqgħalek issa? Eh, jekk Alla jrid is-sena ma tkunx qimna l-ħabħa sar għaddiet, bil-mod nersqu wkoll lejn Ħal Għaxaq, imma għaliex qed tgħid li naħsbu għal kollox? U għax għandkom raħal sabiħ, festa sabiħa, nar tinqala'. Festi, festi, festi, festi. Eżatt.
U ħsibtu wkoll li twaħħlu triq l-ewwel ta' Jannar għall-ewwel tas-sena? Żomm.
Insejt l-1626. Dik m'għandhiex daqshekk x'taqsam ma' triq. Għele? Imma għandha x'taqsam mal-Knisja. Ħiiiss!
Rajtna kif ġejna! Issa, ngħaddu għas-serjetà, sinjuri. Ħal Għaxaq dejjem kellu devozzjoni kbira għal Marija Assunta u kien hemm fl-1511 li ddeċieda li jibni l-ewwel knisja hawnhekk fil-fatt għadha sew, eh? Tista' tara hawn kemm. X'għedt? Ara. X'għedt?
X'għedt? Mhux di? M'għiditx, eh? Mhux di. Le. Fl-1626 għalhekk l-isem ta' dik it-triq l-ewwel ta' Jannar 1626. Ewwa. Tjent, ara kif ma jaqblux id-dati! Hemmhekk il-parroċċa Kalaxa ġiet dikjarata bħala parroċċa għalija. Issa, u mbagħad bdiet il-bini ta' knisja ġdida. Għadha sew, eh?
Mhux di.
Kien fl-1655 li tlestet dik il-knisja. Issa, din il-knisja bdiet tinbena 80 sena wara. Qed tifhem? U tlestiet fl-1700. 84. Xorta ta' sew. Xorta ta' sew, dik li kbira, xorta ta' sew. Imma sax nagħmlu, flok nitkellmu il-Knisja ħadda gost li żurna ftit l-istorja ta' X'inhi l-Knisja minn nies? Diki u naraw daqsxejn in-nies x'qed jistennew minn din is-sena. X'qed tistenna mis-sena l-ġdida? Li nfiequ minn din il-Covid ħarġ jiġu jsiru l-festi. Eżatt, imma min iżomm hawn? Ma' San Ġużepp. Kombinazzjoni ħamru fejn San Ġużepp qiegħed hawn u dik ħamru dejja ara tista' tagħmel. Proset. Is-sena l-ġdida, x'tixtieq minnha? Tixtieq xi ħaġa minnha? Le, ma nixtieq xejn ta'. Xejn?
Ma noħroġ jiena minn hawn għad-dar issa. U għandek xi riżoluzzjoni tixtieq li jekk tibdel xi ħaġa? Xi trid tibdel, issa xiħa jien, eh? Allura b'daqshekk tintremix, sinjura, ta! Ġejja s-sena l-ġdida. Jalla.
X'qed tistenna mis-sena l-ġdida? Nistennew sena aħjar milli għandna, oh. Imma hekk x'tixtieq? Nixtieq li eh, dan imur dan il-virus, ħanibdew eh, nerġgħu il-ħajja ta' qabel, u li nkun hawn imħabba u mhux mibeda. Dik l-aqwa kollox fis-saħħa. Ekku, u vera klim sabiħ, proset, awguri. Tant ieħor. Jalla niltaqgħu sena deħla li tlid ħakku ħadd sar iħobni. Mela, mela.
X'qed tistenna mis-sena l-ġdida? Barra l-banana. Saħħa, saħħa.
Saħħa, dik laqwa.
Saħħa.
Ifhimni x'nistenna, ħa ngħidlek x'nistenna. Qed nara ħafna kummendi, media, le hemm, le hawn, jiġifieri qabel ma niġġudikaw xi ħaġa, l-ewwel irridu naraw, nagħmlu x-ray ta' fina nfusna l-ewwel hekk. Jien hekk inħoss. Ha, laqqas naf, ta' minni. M'intix ma tixtieqx ħaġa tajba hekk għalik? Flus!
Flus, flus, mela, flus! il- dan raġel jixtieq il-flus. Flus, yeah, yeah.
Isma', x'tixtieq mis-sena ġdida? Li jkollna sena aħjar minn din u ħalli titlaq dil-pandemija u. U inti bħala mara għandek xi riżoluzzjoni? Jew ma temminx bihom? Li kolli saqja ma jġawnix. Jalla, jalla, jalla. Mis-sena d-dieħla nistenna li dal-virus jisparixxi.
Eh, eh. U nixtieq ħafna ġid fil-proxmu. Naħħu lejra ta' bejnietna u l-mibeda u nitkatru fl-imħabba. Tajjeb, kemm intom ħelwin, miħal għaxa. Hemm not jiena. Eh, mela, rajt tajb ikonna bżonn xi ħaġa niġu. Tixtieq, tixtieq xi ħaġa Isbaħ mis-sena l-ġdida? Mhix dik hija. Dik. Għalissa. Għalissa. Għax imbagħad hemm
il-qaddisem kollha, Santa Mre, San Ġiżef, il-qaddisem kollha. Għandek xi riżoluzzjoni għas sena ġdida?
Mhux l-ewwel tas-sena. L-ewwel tas-sena.
Thank you, ġbin. Grazzi. Grazzi, thank you. U fuq il-lazy corner fejn jintafaw l-anzjani ta' ħalaxa minn għand id-danusan. O minant Infrastructure Malta. Is-sena t-tajba! Hekk hu, jalla jkollkom dak kollu li tixtieq qalbkom. Dak flus, int. Insomma, tajjeb, flus tajjeb u kollu.